hayi nchumu mana ku vona ku a wu tsakangi mani byela papa swi loyi n'wana mina phela mina ni tsundzuka va mhani Eish, n'wana mina mani loko wa vona loko u vulavula hi mama wo ni tshova mbilu mani eya mina vachumi ta mehe ti vita va mhani wa muroma a ni na yena mama Eish, n'wana wa mehe mani mutlhova mbilu ma ku ri mama wa ye mani a hi ku rhandza ka mina ku rhandza ka xikwembu xikwembu xi lo endla ku rhandza ka xo n'wana hi ku xi n'wi teke ex hi ku na ha n'wi rhandza n'wana wa mehe ni ku xi n'wi teka wa ha ri ntsongo ni tswa ni ku hlayisa se ni hlupheka na wena za ni ta fika laha ni nga kona lexi ni tlanga ku loko va nga lova mhana mina mina ni va tsundzukile Palambe a hinkwaswo a hinkwaswo leswi mina ni nga ta mi byela na loko ni helele hi tipheza a ni nge mi byeli n'we mi ni lava mhana mehe Eish, na swi twisisa n'wananga mani va ta ku ni ta swi lunghisa mani ayi wena loko u ri na nkingha byela mehe ni ta- ni ta swi lunghisa n'wana mehe xin'wana na xin'wana xi wehe xi ku xotaka u ni hlamusela ni koho fo wehe ni ta ku lunghisela hinkwaswo n'wana mehe na swi twisa ku hinkwaswo u nge ni byeli mara leswi wo swi kotaka ni byeli ni ta ku lunghisela n'wana mehe u nga kwati n'wana mina hi ku ri u le ku ni tlhaveni ka mbilu mani ni tlhava mbilu n'wananga mani ku ni ta ku lunghisela hinkwaswo n'wana mina nga rila yo asila next time xana xava n'wami xitwi xi rami lexi mi nga pfukela va ta tshama lani lava sana n'wananga na hikuva yi twa idole ya titikimelela yo se mi tlele njhani mara mami tlele kahle ni ngo weke hayi na hina yi tlele swi famba njhani n'wananga swa vutomi asifambi ya ya ya timhaka leti ta lockdown leti eyi xi tionerile phela ku hava mintirho hi ku like na swakudya phela ku na ku like munhu ta ya ya xava loko u fake u ya khandziya taxi u fake u vomba le mask loko u nga ri na mask a wu yi dorobeni u mateka do la ku maketeki wa maketa ku ni u nga u phela obvious va pfale mintirho va pfala tikereke va pfala na tixopo to karhi ya loko maybe tixopo ta ha ri kona a hi ta ha kota ku maketa kwala eka n'wananga mani swi koti ku halava ntirho wa mavoko na va nge ku na ya mavoko na hi ta kota ku vona ku swo swi nge endli na wa mavoko wa wa laveka ah. i maku like ni twe ku like hala ku na eh, ta dp leti nga ri ku ti le ku akiweni eh. so like kontraka liya ndzi ni twa va ku ya thola thola eh. loko no hatlisanyana ni swe ku hava hava maybe ni nga tlhela ni ni fika le na mehe ni wu kuma nyana ntirho a hambi ku ri wa ku mikisa daka Eh, un'wana na un'wana n'wana nga na hambi na hambi u nga wu kumi u nga tivoni wa khomba ni ri hawa swi nga heli mbilu ku ku lungha swi ta lungha swi ta lungha n'wana mehe loko hi tibyela sweswo swi ta lungha Eh. so mi ri namuntlha hi dya yini a mi se mi nga si sweka kumbexani

Ah, vakulukumba mpfukile ni ri xele yini ya ya ya tani masiku vona ku na n'hweti ya ha ku hela nyana sweswinyana nkarhi lowu eka mi fanekele ku heleketiwa report ka premier ku laveka report ya a yi kolekiwa ni mi nyika ntsena masiku ma yi kahle kahle ni nge ni mi nyika vhiki leri a na tshemba ku nge karhati mvhulu vhiki leri taku

ku cinci nchumu la kaya swilo swa ku a swi endla ku ra ku hlangani nchumu vana va tshama va ri ku bananeni every day vana va ko va dya kan'we vhikini matancini swilo swa ku a swi endli vatswari va ko vo khata ku nsiya na vana va va va ri vatsongo so mara ku ri a va hi hleketi na ku hi hleketa kahle kahle na tinomboro ta loko tena ku hi nyika a va hi nyiki xana vona swi yetse ku yini me kwala a wa mfakenila kwala vana lava va fanelanga va dyaka n'we vhikini faneke vambi va hlamba everyday la mfakeni nga pani yin'wanyana ya serious la hayi swi hleketa kahle ke ni ya tshama ndlini

ya ni wa swi tiva ku ni ku tiva kwalaka vile chai nge ni komba swa valungu georgi Mm. u fika le u endla timhaka ta ku twa a swo boha ni lava ku hi ta dya cheese ni tshembeni hi na vana georgi ha vana ha loko u nga ri na vana ni na n'wana la ndlwini georgi ni lava ku a dya a nyuka Mu lava ku- a ni wa n'wi vona n'wana wa me ku a nyuka Oh, oh, phela hi nga ti ta n'wi susa cheese non'wini Oh, loko n'wi susa. joji twani phela mehe loko Joji. Ah, ni cheers. vuyele na cheese ya n'wana mehe joji Swa bonta vela n'wana yo. nga yi dya cheese a nge te a ta dya tipaloni ta ka nesta ni Maluleke xiyelile. Man- maluleka pfa yiminyana Mm. Hayi, le ka nesta la ka mina Pfa, le ka Joji. Nesta la. hayi hayi mu- hayi joji akisani phela wena n'we bujazi leri leri bibi ah, na wena mani u hlata nga ku ni nga vona xiphophuko mi na wena mali kwalani masitirhitirhile masiku swo bonta ku nyika mhani ni nyika ni mali phela na hatiseleni vanhu lava va ni yimeleri va ni yimerile le sechani na hala maburukwini ka sani phela heyi wa tiva mani mani mani yi kohola mani humesani mali phela ni mi te mi ta ni nyika yi ma mani swikhoma leswi tele phela mani bibi ma swi tya swi swo hawa humesani mali ayi ma chokolate swi swo ma humesani mali phela ma ni hlwerisa

dangi murena murena murena dang- dangi Ah, mani kiyasi Aye, tata na meyara. Mfukile. Mfukile ngovo. sesi mi hi vonaka ma Mm, eh, a swi tolovelekangi ku yimisa munhu wo fana na n'wina hayi kasi mi nga kale mi chava ma- Mvula ma- tani. ma- eh. Ah, a ni te loko ni mi languta mi tala eh. Mm. a no no disturba hi lowu wa- wa wa le ntirhweni a ni n'wi foyinerile Mm. Eh, hayi se ni te loko ni mi vona hawa Ni twa na mbilu ya mina se yi sungula ku hiseka mani. Ni vula njhani? Ay, mbilu ya hiseka mani ku va kwani sweswi na jahile nyana Mm. Ni ta- ni ta- ni ta ku ni arrange siku ra kahle leri nga ta ta hi ta bula na jahile ku ya ofisini Samo ni yimisela ku ni byela sweswo. a ni ku byela ku ri hi ta bula mani vhela yi ni tswateti na na- na tinomboro ta wena ku ri ni ta kota ku foyina wawa kasi mi nga kali mi vilela eh. a mi ni yimiseli ku ni a ku na leswi mi lava ku swi vula ah, ni ta swi vula ni oh. ta swi vula loko siku leriyani ku byela ku hi ro loko swi ni ta ni ta swi vula

a ni lo hlangana vo hala pakulu wa ta ku la ta va vanghana va vona mm. wa wa va ye ko kwala xikobyeni famba va langutisa ku wana ri mm. e va bendrani ah, leto timhaka ni nge he tikuti awa se ti ni lwisa na vanhu a ni fowunela lowu khehla loyi se nkarhi wa mina wa ku resigna ah. akhoma akhoma akhoma hayi akho hello minjhani mr khehla njhani kwalano a swi fani na tolweni makala eish ha me ei mester khehla ku ya mahlweni na n'wini nge he swi koti mani ni vula ku ri ni vula ku ri mundzuku le rixaka ni vula hi ndlela leyi i vile ni resignile ku lo sala ku ni sayina mester khehlowu maluleke yoyi u n'wi tivaka u thwi ni titwile hinkwato ku ni twe ofisini ni tisa papila hi mina luya ah. a wu ta sala vulavula nexe ntsena ni n'wi byerile eh, eh, maluleke maluleke i dropile mara u nga va tlhimi a ti byeleni maluleke Hai, kumbe loko a fika hi ta ta burisana mina yena no mwana no no no no no swi nge lungha a ta ta ta ta ta ni kuma mwana khensani tshinela lina vanghani va wena na ta mi tlhavela xitori a ni ri va nga ri vanhu va ku a va ni teki serious ku vo ni hundza hundza so nga ri a va ni voni u ni kokanyana xiketinyana lexi xi fikisa laha ya sweswi va ta ni vona sweswi ku na ku phela vo ta mo ni hundza hundza laha nga ri a va ni voni

Ahee makulu. Ah, nki ka ta mi. Ahee meyara. Ai, loko loko ni twa rito ra wehe hawa. Ah, na masocha se ya sikiyima. Ya. Ni vula masocha ya miri, a ni vuli lama ya ya ntiyiso, ni vula ya miri. Eh, hayi swin'we Eh, eh, tana na tonka ta mina mani ku fika haleni hayi nge ni vha ni huma la ofisini la ni vhe ni ta kwalano ni ta ni ta ni ta ku teka ni la ku ya somewhere nyana ya ni la ya kun'wanyani la ni la ya kun'wanyani la ya tiphina mani Oh, hawa a va ni yimele n'wina Ah, inkomu kata mina le ndleleni i love you i love you babu Ah, mina na wena mnca man ah mnca man ah ni ri ka wena loko u nga ni twangi ni ri a hi hlangane khoneni ya ka chingolo hi four o'clock ndzi ku vikela hi mithini lowu nga ta va kona mayelana na mfumo lowu ni nga lava ku tumbuluxa wa anc a hi fambeni a hi fambeni hi ta susa vusiwana lebya la khujwana a hi fambeni vaakatiko va mina a hi fambeni a hi fambeni ni ri famba na mina mithinini ekhoneni ya ka chingwalo

va famba kombela munyu le ka vamakhelwana awu hamani n'we kahleke swa ku lombalomba ku kombela kombela vona swo ka tiboncisi hala ti na munyu mani maveko famba mani sukela kuraidi mani a hi na munyu to dya tiboncisi ti nga ri na munyu na mara swaku mara swaku kombela kombela va famba va hihleva famba wona me hawu va nge ku tiboncisi hala mani leleleka famba wona me Hey, Mr. President. Sorry, Tayzanyana Maluleke, ita bula man.